Yawagire. Masani abed amondo sa gokinyi naninde ot gokinyi kenda. Iwinjo ka nyaka wawero thum mamit chik chungane bathe ka iwinj gima wero. Oh, jochode bendo ramo nyinga mina kende. Koro an jacho. Oh, jochode bendo ramo ni nyinga mina kende. Aha, Koro an jacho. Ne dakichike iti sama chwori wero wer mamit. Yien antinda warora onge weche mang'eny. Achiko To in emifosa mondo mi abed e weche mang'eny. Oh, jochode bende oramo nyinga mina kende. Oh, Koro mano ibecho na do. oh, kati dhi, kati duogo, kati duogo, kati dhi. Winji nyawagire sama wero wer mamit. Jochode bende oramo nyinga mina kende. Nyawagire, ing'e ni gimomiyo awero wer minena winjono. Jogweng' ka osechaki ochotin, Chako choti na. awinjo ni sani in emiringo gi chuogi. Dhako moro nyobiro ka gokinyi, oselwera lwera to en mano oyudo ka an jaduong' malelo. An ema koro atelo ne wi lwerruok mano dwa lwerano. Ilal gi chuore, onenigo mana e restaurant koya cha. In aneno ko ilal ne gi chuore. Dhako malando kama to rabora to rateng'. Olando kama to rabora to rateng'. Iwinjo? Ilal gi chuore. Wuod oyo, winj gima winji nyawagire gik mojoga in. Wuod oyo, bende odoyo biro manyo ka ni ilal gi wuode. Nyocha onenigo ni idhigo Kenyatta Hospital neno husband mani werigo higni higni prabich mokalo. Dak itiye gi wiyi ni in nyawagire in. Ok ni rumas nyawagire. Ok ni rumors. Mago to mana rumors manyien. Ne nyawagiri ok ni rumors. Winj gima wacho. Iwinjo gima wacho ni? Inie, inie, maneno ka jo TV oposi ka ni ne ine ng'at mano dhi piem e, e, e chamo oganda, oganda traf. Nyawagire. In dakitiye. Hmm? Dakitiye gi wiyi e gima wacho. Aneno koposi, osposi gi jo Citizen. In e dhako manoyombo e piem mar chamo kuon maliet. Nyawa giri ang'o miyo in dhako mar anjawo in? Ang'o min jawa sate in? Akoni ni anyawa giri. Ang'o min jawa ma kata donje lemo? Anjawi na. Awacho ni anyawa gire pod anuogi ni kawacho ni ang'o momin jawa ma kata donje lemo? Awe weche mang'eny aneno ni awarra abede gi dhako arit dalana maber to in sate in dhawo injawa. Nyawa gire in ne ka in. ne ka na record pichani ni ineno kaka oposi in e dhako mano yombo dha in e dhako mano yombo e, e chamo kuon maliet isumu ineno gima timore ka nyawa giri dong ineno ma in kendo gi kitenge marateng nyaka gi gimirwake wi jwala mirwake wini dong ma neno ma in nyawa gire idwa koni jamedia gi ofuo ang'o ma en nitemo timo ne dhakoni Nyawa gida ang'o midwaro njawa e Kenya ka in? Ang'o midwaro njawa? Nyawa gida anyisi ni ae bayo minani dwaro bayo oko ni mang'eny ni. Ae bayo ni. We chiko na wang'i sani to kori nur mos. Alero ni weche na kendi iwinjo. Kori ba, ineno ka oda ka ema i adake gi jobayo. Wuogi dhi ba kama ibaye no. Wuogi. Kaw gigie. kaw kaw wuog awuoga dhi ba idwaro bayo kapod ingima agonyi thuolo an sani agonyi thuolo dhi ba ka bayo oromi to chieng' iduogi dhi ba ba ka kine ni bayono ero sani dwoka gi dwol mamos aketi mabor manyocha aneno nawarora injawa gi welo in injawa e gweng'wa nyawagire dhako mar anjawo in hey wan joma nyoro